Kan bawipa Jehoshua Messiah le Josef nun te kha tahchunhnak te le khakha tuzing ah chim ka duhmi si. Hi ka lak duhmi Baibal cacang te cu Mathai a ngan panga a hme para a hme para Mathai a ngan panga a hme para A pe pahra in aa hleihnih tiang ka van vel lai. Mathaing an panga a pe pahra in hleihnih tiang. Pathian nih tuah u a timi tuah ruangah hremnak a inmi cu lunglawmmi nan va si dah! Vancung Pennak cu nanmah ta a si. Nannih cu ka zultu nan si ruangah mi nih an in nehsawh hna i an in hrem hna i li a phunphun an in puh hna tikah nan caah lunglawm awk a va si dah! Nan lung i lawm u law nan tha nuam ko u, zeicahtiah vancung khua ah laksawng tampi chiahpiak nan si ko. Cu bantuk cun pei nan ta nih a rak ummi profet hna kha an rak hralh hna cu Cathiang kan ṭialmi kan Pa nih thar in thluachuah a kan pehpiak ding a si. Hika i kan Bawipa Yahusha Messiah nih tlangcung cawnpiaknak ah a rak cawnpiakmi hna cu Pathian nih a umpi cangmi hna cu an cungah hin a phunphun harnak siseh, ngaihchiatnak zong siseh, cun hremnak zong siseh a phunphun a tlung te lai ti kha chim duhmi a si. Kha tikah a hlun tikah cun Pathian kha fek tein aa tlaihmi hna cu vancung ram ah laksawng hna um u le cun cu bantuk mi hna cu mi thluachuak nu an si hika mi lunglawmmi an timi cu thluachuah hmuhminak an ti duhnak an si thluachuah hmuhmi paoh cu an i lawm peng la biakinn nan kal zongah an i lawm la cun mi lak zongah ngaihchiatnak a ton tik zongah Pathian sinah khan lunglawmnak bia a chim thiamnak. Zeiruangah kan ti ahcun Paul kha thawngin a tla lio ah khan thawngin chungin Bawipa Yahuwah sinah i lawm u, i lawm zungzal u, ka nolh ṭhan lila i lawm ko u tiin Filipi a ngan pali a hme pali ah an hmuhmi a si. Cucaah cun hi Messiah nih hin a zultu hna kha a rak cawnpiak hmasat cemmi a phungchim Nak tlang cung cawnpiaknak in a chim hmasatmi ah khan hi te hi ai telmi kha a si. Cucaah cun amah hnung zulh hi a ol tuk ah an rak i ruah sual ve. Zeiruang ah kan ti ahcun ah khuaruahhar thil kha tampi a zultu nak hmai in a tuan. Mithi zong thawhter, cun ah khuachia le luhmi hna zong kha a damter hna. Mitcaw mi zong a damter a phunphun. Misurhang zong kha ti in misurhang zong kha a thlenpiak. Kha an hmuh tikah an i lawm tuk an zultu hna kha. A si na vialte in harnak taktak kan Bawipa Messiah cungah a tlun tikah cun a hohmanh a hnunglei ah zultu kha a rak ngei ti lo kha kan hmuh. Cucu Cathiang bia tlinnak zong kha a rak si mi kha a si. Cu ve bantukin kanmah zong hi Pathian kan i tlaih ko, Pathian kan i bochan ko kan ti ko nain kan cungah hin harnak hmete a phak tik zawn ah hin Pathian nakin minung si lo le chaw le va maw kan van i bochan tawn minung kan sinak cu. Khakha Cathiang nih cun a rak duhmi kha a si. Cucaah cun hi tuchun i ka chim dingmi kong te pehtlai Josef nun te Josef cu kan theih bantuk tein mang a manh ngakchia nan ti Pathian nih a dang tein thleidan cangmi si cang Pathian nih hin a thimmi kha u cun cu bantukin nangmah le keimah zong nih a kan thim ti kha philhlam Zeiruangah mi he ai khat loin hika kan ṭhu? Harsa bu piin mu Sabbath ni ah pumh kan tlai zongah a kan sik pah. Kan mut zongah a kan sik pah natein khakha pakhat le pakhat thazaang kan i pek hna kha a si. Khakha a hmaanmi zumtu nunzia kha a si. Pakhat le pakhat i cawnpiak ding si. Kha i cawnpiaknak um lio ahcun kha cu kha i zumtu hna cu an rawk lai. Kha kha si. Cu bantukin Pathian nih hin Joseph kha zeibantilah a rak khauthih cangmi si, ngakchia te. Pathian nih a umpi cangmi Joseph ngakchia pa te hi ni khatkhat ah Israel mi vialte Khamhtu dingah maw zeiruangah an tial i ti le rawl an nei ti lo cakom te chung kha kha an nei ti lo tikah ei le din nei ti lo thih lawng kha tlak cang kha tikah kan an rak zuarmi zeiah an rak rel lomi Joseph te kha Egypt ram salbawa a rak um lio hmanh ah aa tlaih pengmi a pathian an ti lai cu. Yahu ah Elohim, Abram, Isak, Jakob, a bu le a pale le an rak tlaihmi Pathian kha a thlah lo caah a umpi colh lai. Umpi hlah seh, hei tlaih hlah sehlaw Josef kha tukforhnak ah hei bu sehlaw a tuanbia dih ko lai cu thong chungah. Asinain Josef ngakchia pa te kha, aw keimah nih Mang zong a ka pek cang. A phunphun in a ka pekmi sertu Yahuwah Elohim hi a um taktakmi a si ti kha harsatnak ngan cem a phunphun a tong cu maw Potiphar nupi zong nih khan a phunphun in sualnak kha a hmuhmi si sinah in kha vialte kha a teimi pa kha Joseph si khang te kha tlangcung cawnpiaknak chung Kan Bawipa ya Musa Messiah nih teh a rak phungchimmi te khan ai kaih ngai ding nannih cu mi nih khin nan dingfel ruangah dingfel timi cu nawlbia zulh ka si Pathian duhning in nung ka si Pathian nawl ngaih kha dingfelnak hmuh ding ka si cu bantuk nan um ruangah mi nih a phunphun nan cungah harsatnak an pek zongah hin in hngak hna u. Nan caah dawt vancung ah laksawng a um cu. Nanmah bantuk in harsatnak a rak tonmi cu hlan lio ah profet hna kha an rak si. Cucaah cun ngaihchiat hlah u, lungre thei hlah u. Hi bantuk in nan tuar lai i natin a dongh tiangin tuarnak ah fek tein Pathian i bochan bu tein um u law kha ti nan umnak thawngin cun nan tuarnak man kha laksawng nan hmuh lai. Cathiang chung zongah an theih cang bantukin nan tuh bantukin nan cun lai ti kha sualnak an tuh ahcun ṭhatlonak dantatnak ah kan kan zum ko lai. Pathian ram caah kan i pe ve ahcun kan i pe bantuk tein kan hmuh ko hlah. Hlasak in maw siseh, thlacamnak in maw siseh, thawngtha chimnak in maw siseh, chawle va zong in siseh, kan pek bantuk tein kan zul taktak lai. Cu bantuk sualnak na tuah ahcun mit in hmuh kho lo hi Elohim nih dan an tat ko lai. Josef zong a nun chungah thluachuahnak pek ko. A innchungkhar si lo, a Israel mipi dihlak khamhtu ah Elohim nih a rak thimmi, a rak khohmi a si. Cunglei in hmuh kho lomi Yahuwah Elohim nih a rak zoh pengmi kha a si. Cami puai a rak tuah peng Josef he. Kha tikah khan Pathian ai bochan ruangah Zeitluk in u le nau nih zeintil ah an zuar zongah heh a phunphun in zeintil ah an nehsawh ruangah Josef a lungrawk hlei lo. Zeiruangah an ziah cu ai tlaihmi a Pathian kha a sinah a um ti kha ai fiangmi pa kha a si. Cucaah cun Josef nih Pathian aa tlaih bantuk hin kanmah zong kan i tlaih ve awk a si. Harnak hremnak an tuar zongah hin kan i tlaih peng. thawng nih cun biaknu ah elaw in a cawnpiak a nawlpiak a si tikah chim ka duhmi a si.